Ey, nos ta bek. Awe ta un edicion wak, tur edicion ta leuk. Pero esaki ta ta te awor aki hopi great, sí. variá, mm -hmm. desafio. Season nobo, así mega. Anta awor aki tambe leuk, nos ta bai clausuré con nos ultimo invitado um, di dia, cu ta un uh, invitado cu a bin varios biaha, Mauro Bondia, den e ultimo añanan, anto semper ta un placer. Pa combersa cu Olga Job, back in town, nos tin cu bisa back in town, boso ta netamente over di esey nos ta bay combersa awe, boso no ta cuare concepto cu a bira asina popular den pandemia, digital nomad, boso sa cu Corsou su gobierno mes a purba promove esaki y nos a haya varios, nos a shin cincuenta hende ne ayi cu ta basicamente traha unda cu ta na mundo, claro depende ki tipo di trabou bo tin, Pero awendia tin hopi hende ku tin un tipi trabou ku nan por traha remotely. Dus nan por traha, basta bo tin un bon konekshon di wifi, ke asina bo por traha unda ku ta na mundu. Anto nan ta yama esei digital nomad. Anto Olga ta un persona ku a ta personifiká esaki, bo por bisa. Yes, anto un yu di Kòrsou. Bondia, bon bini bèk sa ku nos. Bo teken no Kòrsou bèk. Despues di tabata na Guatemala resientemente, bo tabata na México pa ocho luna largu. Wow, increíbel, pero e lo cual cu bo ta haci tambe. Laga nos man y nan, paso no ta, pa nos ta sincero, tur trabou bo porta un digital nomad cu ne. Abo ta experto den wellness, den detoxificacion tambe nos ta bisa. Conta nos con bo ta combina esey cu e experiencia di e paisnan tambe. Sí, sigur, sigur. Semper mi ta purba kiss e paisnan cu ta yuda mi desaroya como persona. Anto pipia E paisnan ki ta paisnan ku tin ainda e kultura di kuminda ku nan yerbanan, ku suplementonan natural ku nan ta hasi. Entonces hopi bia mi ta skohe e ban bisa e pais, e kultura ku por duna mi ban bisa e eksperiencia i e knowledge ku mi mester pa mi por a desaroya komo coach, komo nutrishonista. Dus hopi bia mi ta kis den manera ei. Anto ora mi ta na e pais e ora ei hopi bia mi ta purba blend mi mes hopi mas tantu ku. Ban bisa e hendenan lokal, e kumindanan, e seremoniasnan ban bisa. Tal bes e hopi mi a kisa e gelijk pa ta na Mexico, pasobra nan tin hopi mas di e ceremoniesnan di wellness, di sound healing, di cacao ceremonies, tur asinan ku ta ègt yuda bo konekta mas ku bo ku bo kurpa. Anto at di at di same time tambe mi ta kis un pais tambe ku tin otro digital nomads tambe ku ta trahando bo, pasobra bo ta Conoce hopi otro hendenan di hopi otro pais, anto riba tin hopi mas bijvoorbeeld groeps, anto bijvoorbeeld meet ups, hopi bia tambe cu nan ta haci, anto riba ta conoce, anto riba hopi bia bo ta siña hopi mas di nan tambe, pasobra nan tambe tin nan experiencia di bijvoorbeeld bo sa e cosnan cu nan mester a pasa den, e visa of bo sa cualkier cosnan cu ey geluk un hende. Como digital nomad mester sa. Dus asina mi ta kies mi pais of kies caminda mi ke ta, anto mi ta follow the flow tambe. Pasobra mi no tabata sa mi tabata ke ta na Guatemala. Te ora mi tabata na Mexico, mi a bin tende di Guatemala, anto mi ta mane, wow, e pais aki ta un pais hopi raw, hopi cu hopi naturalesa, nan no tin, nan no ta haciendo hopi cos procesa, hopi cos ta hinda bijvoorbeeld den añanan. Doshen aña pasá i nan ta así, hopi puro, sí. Anto mi di, wow, ta esei ta un pais ku mi lo ke konosé mas derover, pasobra orador ku mi ta all into health and wellness, into holistic, natural things, mi por siña hopi mas tantu ban bisa di un indigitus, indigenous family den Volcano Mountains, anto wak kon presis nan ta hasi e remedi ku tur eseinan. Dus, sí. Awo, nos a menshoná wòrdu kon, kon ku bo a bin, bo, bo tin ku klaro pa splika kon bo ta skohe. Mirando bo circunstancianan di bo trabou, pero manera Kòrsou a promové e tempe ei, nos tin bon internet, right? Pasobra kon ku bo a bin trabou tin ku sigui sèn den ku drenta, si? Dus esei tambe bo ta wak? Mi ta imaginá mi ku ya, bo tin e fasilidatnan, si? Si, sigur, sigur. Esei ta un di e promé kosnan ku mi ta Sa verify cu tin ta wifi pero toch hopi bia bo no tin control pasobra na Mexico bijvoorbeeld coriente ta bai hopi mas cu na Corsou pero bo ta busca si e ta cosnan cu por pasa cu a yigi pasa mi pero bo ta busca toch un manera cu si coriente bai ki ta mi plan B ki ta mi plan C bo sa mi tin data bijvoorbeeld bo ta semper mi tin mi sim card entonces mi ta haci hotspot riba mi data pa por compensa cu e wifi. Pero tin cierto paisnan bijvoorbeeld cu mi no por a hace coy, of mi no por a hace coy, bijvoorbeeld ora mi tabata na Asia seis luna, mi tabata echt backpacking, mi no tabata echt manera relaxed, sit down and work every day. Dus, despues tal bo tin cu manera purba wak, ok, e pais aki ta un pais cu tin hopi internet manera Singapore, esei mi por a haci mi trabao facil, lié den un par di ora, entos sigui cu mi travels. Of tin otro un pais bijvoorbeeld cu wifi ta mas slow and it's gonna take me more time. So, esei mi ta bisa, ok, mi tin cu keda aki nan dos, tres nochi, Even rustig aan con je por tra, anto at the same time blend it. Pasobra esey ta dificil, boso ta tra, anto con mi por have fun at the same time. Entonces ya, e structura di trabou tin cu keda así. Sí, corecto. Sí. Corecto. Awor, den e ultimo trip aki, pasobra bo tin un partner, claro, bo tin un life, pero e tambe a bay cu bo, anto con, dus e tambe ta sinti cu e Ta un dejo de un nome a como asun ta combina esi. Sí, dus pa e tin ainda ta trando den su IT, e ta haci IT project management. Nos ta bezig eigenlijk pa wak con e tambe por bay fully online, pero e ta een hopi dia vakantie pa aña, casi tres luna of cuatro luna pa aña e ta een vakantie. Hm, unde ta biba pa Dus. nos tambe bay? Na wega. Na België toch? Sí, sí. Dus ahora nos ta combine it, hopi bia boso ta, manera el a bin un luna seca mi na Mexico, anto rei mi ta bay back. Anto ya, mi mes tambe a biba dos aña na België. Pero ami ta bisa tòg, bo sa, pa nos pa nos por tin un relashon hopi mas kontentu, ami mester ta felis i kontentu. Anto nos ta support each other a lot in that aspect. Anto obviamente tòg, beivoorbeeld mi tambe ta hasi beivoorbeeld mi plan ku mi tambe ta bai esaka dje, dos, tres, kuater, sinku luna, despues mi ta bolbe travel again. So mi tambe mester un tiki stabilidat. Anto lokual ta pasa ora mi ta na Kòrsou. Ku mi ta bin Kòrsou mi ta bin dos, tres luna. Mi ta ègt settle down na kinan, mi ta mi ta ègt mas tras mi events ku tur eseinan, wak mi famianan. Dus. Ami ta en balansa ei di even terug naar huis, eventjes slowing down ta yuda ami tambe pa mi por integra lokual mi a siña. Pasobra ta hopi informashon back to back, manera na Watemala den un dia seis, shete lès di diferente kos. Anto e kansa, despues bolbe lanta meinta trempa. Anto mi no tabata tin tempu pa integra, anto really absorb e informashon pa bisa, okay. This is how it feels, this is how, ok, bo sa, pa e really integrate, entoes e integrashon, e tempo di integrashon mi ta hasi ora mi ta bek na, of na Miami, pasobra mi wou biaha na Miami tambe, of na Miami, of na Kòrsou, of na Bèlgia. Huntu esei tambe ta yuda mi pa mi por slow slow it down. Dus, we give each other balance, pasobra si nos ta completely, fully into it, I don't know how I would handle it. It's an option, we're looking into it, pero, Esaki ta lokual nos ta skisa hopi. Pero awo bo tin un un luga ku elke bo ta bisa esaki ta mi base, dus esaki ta mi home base. Bo sa tur aña ta kambia, tur aña ta kambia pasobra aña pasa mi lo a bisa bo esei lo tabata België pasobra den bo sa den temporada di covid mi a keda na België. Anto prome ke esei tabata Kòrsou, des prome ke esei despues tabata Miami, pero e paisnan ku mas mi a biba tabata obviamente Kòrsou. Miami ku dieseis aña mi a biba na Merka, anto Belgie ku mi a biba dos aña stret ku mi a siña franses en alles en awoki Mexico ku mi a dura ocho luna. Dus mi tin manera mi bases of my ban bisa countries ku mi ta manera live anto tin countries ku mi ta gewoon passing by ku mi a bijvoorbeeld relocate tres siman na Guatemala despues mi ta bisa ok ta un luga ku mi por bin back anto ri ya mi sa unda mi ta biba, unda mi ta bai keda, tur eseinan. Dus mi ta bai manera pa check it out, okay, how is it? Okay, I can live here or not? Anto rimi, despues rimi mi ta get fully into it. Pero Mexico si mi no hasi el'e den manera. Mexico mi a bai, mi di let's check it out and I ended up staying. One of the best countries I've ever been. Pero awa o otro deja del nomads ku bo ta topa, paso a di bo sigur mi bo ta un tiki un excepcion, paso mayoria hende ta bisa, okay, por ehèmpel, no, Merka Ta keda mi home base, anto mi ta djei nan mi ta bai tal kaminda, bin bèk, djei nan mi ta bolbe bai. Bo ta un tiki un eksepshon. E otro digital nomads nan ku bo a topa último tempu, kon nan ta funshoná? Bon, e den e parti di Mèksiko, kaminda mi a bai hopi hende a eigelik escape nan pais, pasobra nan pais tabata muchu, ban bisa muchu restrinshon, muchu kosnan di covid, dus nan a ègt manera, tin hende ku a like sold everything bende tur cos nan cas nan nan auto tur cos anto nan a fully move there pero tog nan no nan ta digital nomad pasobra nan ta work online pero tin bien diferente nivel no tin hende ta digital nomad cu ta still back packing anto tur dia nan ta otro un ciudad of un otro un pais anto nan ta verhuis hopi locual ami ta hasi of tin hende ta bisa bosa mi ta completely verhuis anto am still a digital nomad pero mi ta keda relax aki na nan. Pues mi a siña conoce tur sort di hende, tin hende cu a verhuis completely, tin hende cu ta así manera ami, go back to back, nos ta traveling and living in different countries. Pues tin diferente ban bisa nivel anto temporada cu nan ta haci'e. Pero si tur ta traha online. Pasobra hopi di e paisnan aki pa bo traha na e pais hopi bia e currency ta hopi mas tin menos balor cu locual hopi bia den nos paisnan nos tin. Anto hopi bia bo mester di permit pa bo por traha einan. Nan bivoorbeeld na Mexico, pa mi por traha cu un local, mi mester traha hunto cu un otro Mexican of mi mester bira resident, permanent resident of citizen di Mexico pa mi por haya permit pa traha. Dus tur pais ta diferente, no? Bo mester visa, work visa, citizenship. Dus eigenlijk working online ta the best you can do so nan no ta si vervelen cu bo, bo sa nan ke men ah bo sa nos mester worry cune e ta ta work work online anto she's providing for bo sa pa nos pais. Y bo ta contribui na economia. Correcto correcto si bo ta paga stock taxes bo sa sales taxes cosnan cu bo ta cumpra cu tur eseinan. Y bo ta plania un tempo delanta? Mane away bo a bisa bo a bai Mexico, bo a end up staying there. Pero bo ta cuminsa laga bisa fue awaki pa binti, binti tres, cuminsa bisa ok, cua ta e lugarnan cu mi ke bai? No. No, no, that's a good question. No. Espontaneo ta bai. Sí, mi ta bai mas espontaneo pasobra un di e challengesnan pa mi mes personal tabata cu mi ke live more in the present moment. Pasobra hopi bia mi ta Na e pais anto mi ta pensa caba una mi ke ta otro un aña anto mi no ta enjoy e pais ca mi na mi ta dus mi ta get out of the present moment anto door di henter cu e spirituality practices cu mi ta haci wellness practices ta pa trece mi mes back into this present moment dus e ora ey mi ta mi I have an idea unda mi lo ke bay pero mi no ta planie ainda mi ta try to stay within it anto asina mes bijvoorbeeld awo ke mi a plania Europa mi ta bai zomer and despues di Europa mi ke bin back America continent pero mi sa precies si mi sa Mexico of Costa Rica of sa dus I kinda like leave it open pero mi ta mi sa si unda mi lo tin gana di bai pero mi ta purba stay in the present. Kua ta e continente ku a fascina bo mas teinda ku tur e otro continente? Definitely Asia, Asia tabata one of the best times I've had pasobra mi a si den seis luna mi a si dies un pais. nos e tabata ègt lètterlik un backpack, mi no a traha hopi, esei tabata un challenge ku e teacher ta duna mi. Una, un bia, sa, mi ègt, un bia pa siman òf dos bia pa siman mi tabata traha eventjes. Pero esei tabata ègt hopi great pasobra ta enteramente un otro idioma, enter, enteramente un otro alfabèt, bo sa. Kultura kompletamente otro. Ègt un shock, un culture shock. Sí. Pero tabata at the same time hopi rewarding pasobra mi a sera riba mi so pa seis luna. Ègt, mi a bisa tur mi nenan, bo sa, Mi ke ègt hasi esaki pa mi mes, pa ègt bia e isha, anto literally get to know the culture, anto tambe e parti di, manera mi a bisa semper mi ta connected ku e parti di spiritualidat. Dus ban bisa na Nepal, bai hike in the Himalayas, anto meditate in the mountains. Dus a kosnan asina. Dus e si tabata ègt hopi great. Pero Central America, anto Mexico, aunke mi a kere mi tabata sa ta kiko e ta, e no ta lokual mi tabata kere tabata ta. Ora bo tei bo ta haya bista di berdad ta kiko ta. Pe esnan ku ta mirando enton ta bisa, ey, por ta mi no ta kansa, pero mi ta yegando na e punto kaminda ku mi ke hasi algu otro ku e profesion ku mi tin, por ta e lokual ku mi a studia. Kiko ta e tipo di òf kua te tipo di profesionnan ku lo bo por aplika den un bida asina aki di un digital nomad? Sí, sigur sigur. That's a good question. Promé ku otro kos ta si bo tin bo mes business òf bo eigen entrepreneurship e ta siel e mas fásil pastori bo por bosabi por bo a plan it pa siel e fully online esei ta un manera. Òf buska hende ku por yuda bo so aunke mi ta bia mi tin bivoorbeeld mi mama, mi famia akinan ku ta bende mi supplements nan anto mi tene na Hulanda, na Europa, dus bo tin hende ku ta yuda bo. Pero si bo ta traba un kompania tambe ta posibel, anto foral awoki despues di e pandemia ku nos a sa hopi kos a nos a bai completely online ku zoom ku tur eseinan dus danki Dios e day and age awoki ta duna nos eigenlik e posibilidat pa go fully online anto bo sa tra work from home dus anto si tambe ta sierto di digital nomads ku mi a konosé ku ta tra ainda pa kompania di nan pais anto nan a bai nan a bai otro pais anto nan sa mes nan ta trahando i nan a si mi my boss. Ta kere mi ta na New York pero ta na mi ta na Guatemala wak y ta wak un volcano dus dus si dus E por si por por dus mi ta bisa busca e opcion wak kico ta portunidad nan si bo ta trapa un otro persona of bo sa bo ta trapa un compania of si bo ta trapa bo mes con pa bo tog bo sa haciele mas digital anto esey ta un stap anto e ene nan cu ke tog cuminsa bijvoorbeeld haci un experiencia con un backpacking Spara promé. Esei ta un di e kosnan ku semper mi ta bisa, purba spara as much as possible pasobra ora no ta tur ora bo por traha bin tur dia. So tin bia bo ta haña wifi issues, tin bia bo ta haña, bo sa ban bisa ku ey mi ke bai un tur awe mi por traha. Dus bo sa bon ta bai, bo sa por ta bon ta bai ègt purba gana henter full time den e temporada ku bo ke. Pero si bo ta buska un tòg pa traha full time sin ku bia pa siman, Ora bo por busca un pais cu ban bisa den e caso mi ta duna ehempel di Mexico cu ta hopi grandi cu tog aunke bo ta den e pais bo por travel aki aya bay un weekend bo bo bole bay den bo apartment or bo base den e pais cu bo a kies anto bo ta travel around pero tog bo tin mas stabilidad den e pais dus esey ta mi tipsnan. Anto di finalmente olga con largo abo mester kere cu bo loho? sigui ta un digital nomad na e nivel ei pasobra bo ta tòg atrobe basta excepcional bo mes a describi con spontan bo ta cu tur asina con largo mas bo lo ke hasi sa. Ese ta un pregunta cu mi ta bisa bo sa present moment dus si otro un año cu Dios ken I don't feel like doing it anymore mi ta stop bo sa con pero ainda mi no ta den e punto ei mi ta open pa tur cos mi a bisa si Eventualmente mi a ya famia cu tur eseynan cu tambe mi ta wak by the way, mi ta wak hendenan cu y baby cu yu ta asina digital nomads, travel around, hende grandi di ochenta y sinku aña cu nan backpack mas chikito pasobra nan por carga bon, nan tur ta asina cos dus bo sa it's it's never impossible dus bo sa cu famia of sin famia it's always possible. Un cos si mi sa cu mi ke sigui conoce di cultura pasobra esey a yuda mi desaroya hopi como persona pa mi sinti mi mes mas sigur pa mi por yuda mas hende pa mi por yuda mi mes pasobra ora bo ta wak Kosnan mande na paisnan kiba ta bira hopi mas humilde, no? Hendenan ku ta asina kontento ku lokual nan tin, nan no ta nan no ta bira malu ku ku kosnan ku nos ta eksperensiá den nos paisnan. Anto bo ta bira mas humilde, bo sa, bo ta bira mas manera bo sa it's not all about money, it's not all about material things, it's about konektá ku tera pa ègt konosé. Anto Conecta cu nos a nos mundo, nos planeta. Bo ta mira bida cu otro lens, cu otro bril. Ta imagina mi. Mi no a experienci'e pero como bo ta spliki'e asina bon, mi ta imagina mi. Di berdad no, fantastico cu bo por tabata hunto cu nos awe tambe pa conta un tiki mas di bo trabounan den exterior, pa concientisa un tiki tambe tocante henter e asunto di digital. No me a taki e ta algo nobo pero sigur e ta algo cu manera bo mes ta bisa ta Bus bo komo un persona e sita lokual ku abo ta gusta, e sita lokual ku abo ta hasi, anto mi a gusta mashá e biba den presente. No keda turbiá pensa kiko ta por pasa mañan i den futuro, pero biba e presente i sinti tur lokual ku ta pasa rond di bo. Inspirativo? Siguriblemente ke si. Inspirativo, sigur sigur. Esei mi tabata ahí pero bo a bis'e. Marcia Gomez. Olga danki, exito, semper leuk pa sigui Olga riba su travels nan, tur horan bo ta manera wow. Si, wak riba Facebook bo ta haña su potret nan. Si, of Instagram tambe bo ta ta. Si, pues. Anto un di e pais nan mi kier a menshona esaki pasobra ta hopi interesante, den mi travels nan mi a bin konosé un brasilera. Mi amiga Livia anto lo bisa mi ku na Brasil tin un parke ku nan ta papia papiamentu. Zo. Anto nan a krea e parke su language based on Curaçao and Aruba language. Dus mi di einan mi tin ku bai next. Bo tin ku bai. Wanneer mi a hasi e Curaçao bar na Malaysia. Si, un par di aña pasá nos a pasa bo reportahe di e bar aki na Malaysia, pues ora bo bai laga nos sa. Video ku bo trèk. Video henter bon mensah mane bo ta si semper henter un reportahe danki Olga anto hopi leuk nos ta biba vicariously through you. Nos un por vida kere hasi ya ami ta sali studio aki bai kantoor di Hugo bai kombersa ku neo aki posibilidat tin pa mi hasi morro un dia notisia afo via telefòn ai pero mi ta kere den mundo di televishon ta algu difisil por hasi bo tin otro profeshon Ku bo sa bo por duna sierto servisionan tambe via internet, digitalmente. Òf anyway, bo ta bisa ora bo bira un otro edat, mas eksperensiá, ku tambe bida ta dun'e oportunidad, you never know. Bo no sa nunka. Sí, nos ta topa Olga ku nos bèk bèk nan. Goodbye Olga! Nos ta topa, sí mesbra. Sí, sí, sí. Hey televidente, danki pa bo sintonia. Awe mainta tambe, awe djaweps binti un di april. Mañan ta djabièrnè, anto nos ta ban klausurá. e siman aki ku tabata un siman kortiku tòg, no? Pa mi sigur. Si pa bo sigur hopi kortiku, pa mi tambe kortiku pero pa bosnan tambe i otro siman ta e skuela pa tur e hobennan, nan ta bin rapia ku mi aki. Ku un dia liber si meimei, eh? Un dia liber meimei, bèrdat. Ami no sa di kon gobièrnu no a disidí kon ku binti ocho, binti nuebe tambe ta liber oki.